וואס גייט יעצט פאר אויף די וועלט? איך בין נישט קיין נוץ רעפארטער אבער לאמיר יעדער ווייסט דערפון. דער רוסישער פרעזידענט, און איך וויל אים נישט געבן קיין נעמען ווייל מיין רבי איז אגענט שטארק סקערי רבי זאגט אייביג נאך אז מען טאר נישט זאגן אויף אראבער זיי זענען חיות און מען טאר נישט פארשעמען די באשעפערס בריאה. און רופן די רביס מיט די ווארט חיה, אבער יעדער זאל אים געבן זיין נאמען וואס ער וויל אים געבן, ס'איז קלאר ווי די טאג אז ער האט א מיסיע איינצונעמען חלקים פון די וועלט. מ'האט געציטערט פון אים, און מ'האט שוין יארן וואס ער איז מלחמה מיט אוקריינע, און קיינער האט נישט מצליח געווען אים צו ברענגען צו א טיש זיך אראפצוזעצן צו מאכן א סעטלמענט. מ'האט מורא געהאט, ער האט אויף יעדן געשפיגן, האט אויף יעדן געזאגט איך טו וואס איך וויל. פלוצלינג זיצט ער ביי א טיש און איז גרייט צו פארהאנדלען, נישט קיין חילוק וואס ווי ס'גייט זיך אויסלאזן, אבער ס'איז קלאר אז ס'גייט אין די דיירעקשאן אז ער איז שוין געזיצן זיך צו זיין גרייט צו פארהאנדלען. וואס איז דאס? ס'איז דא א פעלערדיגע מאראל אין פרקי אבות, פרק ג' משנה ב', הווי מתפלל בשלומה של מלכות שאילמו להם איש את רעהו חיים אלוהי, ס'איז א לאנגע שטיקל, אבער מען זאל מתפלל זיין בשלומה של מלכות ווייל טאמער נישט וואלט איינער אויפגעגעסן דעם צווייטן, איז ער מסביר וואס איז פשט פון דעם, ווי קומט צו א מענטש, א מענטש איז עפעס א חיה? א מענטש זאל הרג'נען א צווייטן? ווי קומט צו א מענטש די מין נטייה צו וועלן יענעם אוועקלייגן? זאגט ער א פלא'דיגע זאך, די איינציגסטע בריאה בששת ימי בראשית וואס איז באשאפן געווארן איינער אליינס און קיינער איז אים נישט געווען זיין קאמפעטישן איז געווען ווער? נו, אדם! אדם און ראשון איז באשאפן געווארן אן א נקבה, אן חווה. אלע בעלי חיים זענען באשאפן געווארן זכר זיגום, זכר און נקבה ברא. די איינציגסטער וואס איז באשאפן געווארן אליינס איז דער אדם. און כסדר וואלט דער אדם צוריקגעגאנגען צו זיין ערשטע מציאות וואס ער איז געווען אויף דער וועלט. איינער אליינס, די וועלט, די גאנצע וועלט, טראכט א רגע אריין, אויב דער ראשון איז געבוירן געווארן, ער האט זיך ארומגעקוקט אין דער וועלט, וואס ער האט געזען איז געווען זיינס, פראפערטיס, ביימער, שטחים, חיות, בהמות, וואס נאר, אלעס איז געווען זיינס, ער האט שולט געווען איבער דער גאנצער וועלט. די דער נטיה ליגט נאך אלץ עד היום הזה אין דעם מענטש, און כסדר וועל א מענטש צוריק גיין צו די בריאה אז אלעס באלאנגט פאר מיך, און דאס גיבט א גוטע פארשטאנד צו פארשטיין אביסל פארוואס א מענטש האט אמאל די שלעכטע מידות, די שווערע מידות, וואס מען דארף ארבעטן אויף זיך, אויב נישט די תורה זאגט אז מען דארף פארגינען, לא סכמות, מיט די לא סגנוב, מיט די אגאנצע, מיט די אלע לאווים וואס איז דא, און אלע עשרת עשיתי יושר והטוב, וואלט א מענטש בעצם געצויגן אלעס צו זיך. ווייל דאס איז די בריאת העולם, א מענטש זאל כסדר צוריקגיין צו זיין ערשטע ענטייטלמענט, אלעס איז מיינס. יעצט לאמיר ארוגע קוקן דער טראמפ ירום הודו, ער האט א געוויסע הנהגה צו זיך, נישטא וואס רעדן, כולעלמא מודה, אפי' דא אפי' דארט מען מישט זיך איבעראל אריין, ער זאגט סטעיטמענטס, ער משפיל געי מעמד הארץ, ער זאגט ווי איז פארן אדם ארם, ער ער פייערט מענטשן ער הייערט מענטשן, ס'טוט זיך, ער פירט, א קאפאנעם ער פירט, ער מישט זיך אריין אין די סיטי, ער פירט. ס'דא א פירער? דער גרויסער פרעזידענט פון רוסלאנד ער איז געקומען צו א טיש צו זיצן, ווייל ס'איז דא א פירער. ער וויל אייננעמען די וועלט, ער וויל טון וואס ער וויל. שאלה מה להם איש את רעהו חיים ולה'. איז אבער ממילא אז מיר מתפלל שלומה של מלכות, ווייל זיי האבן מ'דארף פירערשאפט. די מענטשהייט פארלאנגט כדי ער זאל בלייבן אין די רעלסן, פארלאנגט ער פירערשאפט, ווייל טאמער נישט טוט יעדער איינער וואס ער וויל, און עס איז די טובה פון די בריאה, עס איז די טובה פון די מענטש צו האבן א פירער. איך בין געווען א מלמד אסאך יארן, אסאך יארן געווען א מלמד, און איך האב גענומען שיעור אין מיין מלומדות, איז געווען איינער וואס האט געגעבן א שיעור און ער האט געזאגט אז מען זעט אסאך מאל אין א קלאס אז ס'דא אזאך ווי א קעניג, די קעניג פון די קלאס, אדער צוויי קעניגען זיי שלאגן זיך ארום, וועלכע קלאס האט א קעניג? האט ער געזאגט מען זאל גוט קוקן עט מען זעהן א טערסאנטע זאך, די קלאס וואס די רבי האט נישט קיין משמעות איז דא א קעניג אדער צוויי קעניגס מען שלאגט זיך ארום, די קלאס וואס די רבי האט א דיסציפלין ער האט א משמעות ער לאזט הערן וואס ער דארף הערן, די קלאס איז א רואיגע קלאס, כ'האב עס געזעהן יאר נאך יאר. און מה משמע אז ווי גוט איך האב געפירט די קלאס, איז די קלאס געווען רואיג, ביי ריסעס און ביי לאנטש און די בין הסדרים, אלעס איז געווען פיין. דאס איז דער יסוד אין חינוך, איינער פון די יסודות פון חינוך. ס'איז די זעלבע זאך אין א הויז, קינדער שלאגן זיך ארום צווישן זיך. אויב טאטע און מאמע זענען פירערס פון די שטוב, זיי האבן די הנהגה, די קינדער וועלן זיך נישט קריגן ווייל ס'איז איז דא א פירער, און די זעלבע זאך איז אין שלום בית אויכעט, מ'עט נישט מאריך זיין אין דעם, אבער די נקודה הפנימית איז, מענטשהייט מטבעו וויל ער אליינס פירן, און כדי ער זאל נישט וועלן אייננעמען די וועלט און זיך קריגן מיט יעדעם איינעם, דארף ער פאר זיין טובה א מנהיג.